Abdulla ýigrimi bäş ýaşa baranda, bi tijaret etýärler bilen Medine-i Münewweräň aňyrsynda bir ýerik tijarete gitýärler. Oham ýolda Merizli ýa Abdulla, Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem göwrede, Äminäň göwresinde, Abdulla ýigrimi bäş ýaşynda ýolda meriz bolýar. Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň dädesi. Ogam ol kerwendäkilaý diýýä, Sen häzir ştada gal, Mekgeýi Mükerremäge barýança dört ýüz, bäş ýüz kilometr bar, gaýtam heläk bolarsyň. Abdulla-da gowy diýýä. Men ştada Medinä Münewwerede daýylam bar diýýä, daýylar şu Medinä Münewwerede. Şolaň arasynda galaryn diýýä. Ogam şo daýylarynyň arasynda galýa. Ogam kerwen Mekgeýi Mükerremäge gelýä. Abdulmuttalyp gowy görýän ogluny kerweniň öňünden çykyp görjek bolýar. Görse ogly ýok. Hany meň oglum Abdulla diýýär. Onda ol meriz boldy, Medine-i Munewwerede galdy daýylarynyň ýanynda diýýär. Soňam o ulukorrak, daýawrak oglunyň mirini iberýär, Bar, ol ballyňyzyň ýagdaýyndan habarly boluň diýip, Medine-i Munewwerege. Soňam o-da gelip görse, Abdulla dünýeden geçipdir, tamam bolupdyr. Ohem şondan yzyna öwrülip gelip, Mekge-i Mükerremä habar berýär, Abdylmuttalybyň iň körpe ogly Abdullah Medine-i Münewwerede jaýlanypdyr, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň şäherinde dünýeden geçipdir. Abdylmuttalyp doganlary hemmesi bütin bir narahatçylyk bolýar. Indi Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň amanaty Abdullahyň wezipesi tamam boldy. Onuň atalyk indi terbiýesini boýun almak gerek däl. Oň terbiýesi Allahtagala men özüm terbiýet berjek. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Meni Hudaý terbiýet berdi, meň terbiýesini-de ýerine ýetirdi diýip, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýdýar. Oňam hulasa Abdullah-da dünýeden geçýär. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem-de Äminäň göwresinde. Emma bir ulakan wakaýa bolýa, şonda hyzmatyňyza ýetirip, inşallah, Päk Allah köklediginden indiki hepde Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň dünýä gelşinden gürrüň ederis. Oňam ahyrkyrak günlerinde Äminäň göwresindeka Äberahaň gürrüňi bolýa. Ýemeniň patyşasy. Ýemeniň patyşasy şi hajy wagtlarynda Soraýa, Näme şu adamlar kerwen-kerwen bir ýerik gitýä diýä, Abraha soraýa. Om ýanyndakylara aýdýa, Ol Mekgeýi Mukerremede Beýtulla bar, şoňa haja gidýäler diýä. Onda näme etjek beýdip daş ýerleri musafyrat çekip ýörüp, men özüm bir sada bir olakan gowy zat bejereýin, meger nämeden oň sahsymany nämeden? Onda daşdan diýäler. Oň üstüniň parçasy nämeden? At diýiş näziri parçalardanmy? Onda bolýa. Gyzyldan, kümüşden, bihterine zatlardan men gowy bir öý bitirerin şada. Onda menem oňa ütüp ýörmäň-de, zor bilen-de bolsa adam saklar. Bir owadan öý bejerýä. Meselem, ybadathana-u, kybla bolmaly-u, käbe bolmaly-u. Mahom adamlary-da hökmän şoňa gaşyn gelmeli. Birnäçe adamlary-da kireýine tutup goýup, şoň başynda ybadat edip durmaly, meselem, şoň başynda etjek işlerini etmeli. Be her hal, bir gün bir jowan ogullaryň biri gaýrat edip, Bolmaz mundan kybla bolan boljakmy diýip, bir gün hiç kim habary ýokka, bir heýwanyň eçegelerini, aşgallaryny baryp şoňa guýup, otlaýar ýaňkyny, äbirahaň salanyny. Onda Ebrehe näme habar diýýär? Onda ýanyndakylara aý diýýär, Ol Mekge-i Mükerremä gitýänleň biri seň bi ýagdaýyňy kabul etmeýäs diýip ony otlapdyr diýýär. Onda men hökmän şony dargadaryn diýýär. Şol öýi Käbe-i Muazzamany, Beýtullahul Haramy, Mekge-i Mükerremedäki bitin musulmanlaň kyýamata çenli şu mahal hemişe kyblany dargadaryn diýip aýtdy. Oňam altmyş müň goşun ýygnap, oňam ulukan-ulukan, araplaryň gorkýan zady-da filmiş, näçe müň fil ýygnap, ulukan filli Mahmut diýen bir filleri bar, ýeriň ýüzüniň ulukan fili diýip özleri aýtýanmyşdykle, şoň mine münüp-de bitin gaýtýarlar-da bäri. Ýolda kän araplar jahaz etýärler, Beýtullahal Haramy ýykjak bolýar diýip, hemmelerini gyryp, Ebrehe basýar olar. Oňam gelýärler Mekgeýi Mükerremäň ýakynjak ýerine düşýärler. Oňa Ebrehe bir adam iberýär, Bar şu obaň ýaşulusyna aýt, Eger uruşda biz tarapy basýas oňa gürrüň ýok, Ýok biz uruş dik gelemizak, biz sagat şi Käbäni ýykjak, o hemde gitjek başga etjek işimiz ýok diýip.

Onda şu Käbäni ýykjak diýip Äbrehe welwasy goşunkeşi etipdir, leşgerkeşi etipdir diýer. Goý, ondan çürim nägit, azat diýer. Ýöne meň iki ýüz däne düýämi alypdyrlar diýer, siziň serbazlaryňyz, Äbrehäň serbazlary. Şu iki ýüz düýämi bersele diýer, başga zat meniň işim ýok diýer. Bu aradäki adamyň pikiri harap bolýar. Näme diýýäň sen diýer, aýtjak zadyňy gel Äbrehaň özüne aýt aga diýer. Oňam Äbraha gaşyn getirýä. Şo wagtda Abdulmuttalyp ýüzden geçipdir ýaşy. Ulukan bir haýbatly, onda-da daýaw, göreňde bir owadan adamyşdy. Äbraha görüp, bir owadan, haýbatly adam, muňa hormat goýup, oturyp, düşüp, oň bilen bileje Abdulmuttalyp hem bir düşekde oturýa. Oňam ýanyndaky müterjimine aýtdyrýa, Hajaty näme, muň maksady näme? diýýä. Onda Abdulmuttalyp aý diýýär, Seň serbazlaryň meň iki ýüz däne düýämi alypdyr diýýär, meň düýämi ber diýýär. O hem Ebreha aý diýýär, Weý, nätdiň muny, ýoýduň-la diýýär. Men seni göremde, sen bir ulukan adam, haýbatly adam, Aý, şu Käbäni ýykmasana diýseň, men-ä ýok, ýykjak diýmäge utanaryn diýip içimden şeý diýip otyn. Sen bu Käbäni gürrüň etmän, düýäňi gürrüň edip otyn-a diýýär. Hany biziň eşidýän gürrüňlerimiz? Käbäň döwrügindäki arapla Käbäni gowy görýä, dinini gowy görýä, imanyny gowy görýä diýip, sen düýäňi sorap otyň, aklyň salyňmy seň, garry diýipdir. Onda Abdulmuttalyp aýdypdyr, Ana Rabbul ibil we inne lil beýti Rabben feýemnahu ente we zäk. Abdylmuttalyp ulukan adam bolup aýdypdyr, Meň küýzäni düýäm, meň wezipem düýäni saklamak diýipdir. Ol öýüň öz eýesi bar, özi saklar diýipdir. Ony saklamak meň wezipem däl diýipdir. Meň küýzäm düýämmi, men bulary saklamak wezipem diýipdir. Hala Käbe diýipdir, ýoluň açyk diýipdir. Ebrehe aňta-taňta bolupdyr. Aham Abdylmuttalyp Mekgeýi Mükerremedäki adamlara aýdypdyr, Hemmäňiz daşaryk çykyň, çöle çykyň, Hudaýy çagyryň, bu taglarda durmaň, gaýtam size-de bir zat edam asylda diýipdir. Aham özi dogry ýanyna olakan adam alyp, beýikräk ýerde pakyr gözläp oturypdyr-da, müjewür adam gidesi gelmeýän bolmaly. Ola-da ýykar, ýykmasa bir zat bolar diýip, Allahtagaladan umydy barmyş-da. Oňam indi ugramakçy bolanlarynda şol Mähmüt diýen ulukhan fil bu Turana, oňam kellesine ulukhan-ulukhan tokmak bilen, hütdük bilen baýgurtdyrlar turuzjak bolup Turan akdy. Oňam eteginden gergenek diýip sofanyň elindäki agaçlar, soň demirden hili bamyşdyk, naýza bamyşdyk, baý şoň endamyny dürtüp, endamyna şony Tümdürip, endamyň gan atypdyr-la ýaňky piliň. Onda-da turanak diýip. Ahyr piliň öňünden baryp turzup-dyr-la yzyna gaýtdyrjak bolup, oňam pil turup ýorgalaberipdir, ýortuberipdir, käbe tarap dä-ha, başga tarafa. Emma öňüne geçip käbe tarapa ugratjak bolanlaryna ugranak ýöne çöke düşüberýän bolmaz. Bu piliň üstünde-de, elbetde, bir gerek zatlary, möhüm zatlary ýa äbrehäň zatlary bar bolmaly, bu gitmese gelşigi ýok bolmaly.

Abraham Amul Fil diýip, bütin älem-jahanda, bihusus araplaň arasynda Fil ýyly, Fil ýyly diýip, ine, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň dünýä geljegi ýakynlanyň alamaty bolup, bir ile, bütin halka bir gürrüň bolsun, Mekge-i Mükerremede geň bolupdyr diýip, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň dünýä gelmesiniň mugaddemesi bolupdyr. Hudaý Tagala Resulullah sallallahu aleýhi we sellem we içerileri we sahabe-şägirtleriniň mähebbetini Bitin kalbymyzda goýsun inşaallah. Inşaallah indiki hepde Rasulullah sallallahu aleýhi we sellemiň dünýä gelşi we Irak kökgelliginden inşaallah hyzmatyňyza ýetireris.